Үтүө күннэн күндү истээччилэрим, бэс ыйа үүннэ, үрүҥ түүннэр саҕаланнылар, ыһыах субу тиийэн кэллэ. Быйыл төһө да карантин онно пандемия да буолбутун иһин, син биир хас биирдии саха киһитигэр Кини кутугар-сүрүгэр, кини дууһатыгар ыһыах өрөгөйө баар буолуохтаах. Тоҕо диэтэххэ, биһиги өбүгэлэрбит ыһыаҕы дьыл хаҕаланыытынан ааҕаллара уонна айыыларга сүгүрүйүү күнүн быһыытынан ылыналлара. Биһиги даҕаны ол былыргы сахалартан туох да уратыта суох бу күнү кэтэһэбит, бу күҥҥэ бэлэмнэнэбит, уонна бу күнүнэн олохпутун кэмниибит диэн этиэххэ наада. Бу өйдөөн көрбүтүм мин ыһыах туһунан һин элбэх хоһоону уруйбут эбиппин. Олортон бүгүн ааҕан иһитиннэриэхпин баҕарабын. Кыыс кэтэһэр ыһыаҕы саҥа таҥас таҥнаары, мэник уолан көрбүтүн тапталга кубулутаары, дьахтар кэтэһэр ыһыаҕы саҥа ытарҕа кэтээри Дьоһун-дьолун бар дьоҥҥо итэҕэтэн ааһаары, эмээхсин кэтэһэр ыһыаҕы саҥа былаат баанаары, түһүлгэҕэ олорон былыргытын санаары, ыһыаҕы кэтэспэт киһи суох, ыһыаҕа суох олох суох. Ити хоһоону мин араһата тоҕуону сылларга хоруйбутум быылаах, ону мин дьүөгэм биллиилээх мелодист Анастасия Варламова ыры оҥорон көтүппүтэ, билигин Биир эмэ түһүлгэҕэ ити ырыаны Анастасия Варламова толоруутугар иһиттэхпинэ биллэн турар мин сүрэҕим нүөлүйэн ылар. Ыһыах түһүлгэтэ диэн бу саха киһитигэр оһуобай суолталаах түһүлгэ буолар. Инньэ гынан бу ыһыах түһүлгэтин туһунан хоруйбут хоһооммун билигин ааҕыахпын баҕарабын. Быһа ааһыма түһүлгэни, олоҕу быһа ааһыма, дьолгун, аналгын, үөрүүгүн халты хааман хаалыма, түһүлгэҕэ түмсэллэр, айыы алгыһа үтүөтэ, онно дьылҕа дьааһыйар, онно олох түстэнэр. Бу кытыыга кырдьаҕас кэриэс тылын ыпсарар, ол эҥэргэ эдэр саас ыра санаалыын куустуһар. Түһүлгэҕэ олох барахсан Сайаҕастык ньиргийэр, саамал кымыс амтана кэлэр кэскили эрэннэрэр. Быһа ааһыма, саараа, кыттыс үөрүү үрдүгэр, олох кырдьыга манна баар ыһыах түһүлгэтигэр. Оннуттан бу ыһыах биир сүрүн тэрээһининэн кымыс иһиитэ буолар. Онон үгүс саха байытыгар кымыс туһунан хоһоон баара булуо, онтон бу тапталлааҕыҥ илиититтэн чороон тутан кымыс иһэриҥ эмиэ бэйэтэ туспа дьол. Эн миэхэ амсаттыҥ дьол кымыһын толору кутуллубут чороонтон амсаттыҥ дьол дыргыйбыт амтанын олох дьиҥнээх амтанын мин билигин тоохтан да куттаммаппын тоохтан да маппыт саҕа санаммаппын мин испитим дьол кымыһын тапталлаахпын кытта Та бу хоһоону эмиэ Анастасия Николаевна ырыа оҥорбута үрдээх олоҕу үрдэтэр олох өрөгөһүн итэҕэтэр ырыа буолан тахсыбыта бырыаны эмиэ һин балайда элбэхтик толороллор диэн этиэххэ наада өссө биир хартыына курдук хуруллубут хоһоон ыһыахха Куһаҕаны умнуохха, үчүгэйи өйдүөххэ, түһүлгэ истиҥ иитигэр таалан олоро түһүөххэ, таалан олоро түһүөххэ, кэскиллээҕи кэпсэтиэххэ, ыччат дьоҥҥо кэриэс буолар дьоһун тылы чочуйуохха, дьоһун тылы чочуйуохха, дьоһун сиэри тутуһуохха, ыһыах алгыһын иҥэринэн куһаҕаны умнуохха, үчүгэйи өйдүөххэ. Бу эмиэ үрдээх интэриэһинэй санаа уонна тиргэ дылы ол мин бэйэм толкуйдаан ылбыт санаам буолбатах саахалыы санаа кырдьаҕастар этээччиктэр дьобу ыһыахха үөрө көтөһөллөр наада мэлдьитин ыһыахха кыыһырсар хаҥарсар эбэтэр өйдөспөт буолар олох табыллыбат диэн кэпсэтэллэрин мин мэлдьи истэр этим. Оттон ыһыахтан саҕаламмыт тапталлаах дьоннор элбэх булуохтаахтар. Онон ыһыах эмиэ хайдах эрэ таптал эҥэрдээх курдук. Ньыгынан бу ыһыах онно таптал силбэһиилэрин туһунан уруллубут хоһоон. Айаа саккын баайа, үрүҥ көмүс кургун бэрийэ, Кэтэһимэ ыһыаҕы. Кэтэһимэ бэс ыйын мин даҕаны иһийэ, туох эрэ кэрэни эрэйэ, бастыҥабар оһуоранньа кэтэһимиим сайыны. Биһиги ыһыахпыт ааспыта. Олох кыынньар уохтаах кэмэ, олох тыллар дьикти кэмэ ааспыта, ааспыта доҕоруом. Ол эрэн тугу эрэ күүтэ, ааспыт түүллэри көбүтэ, үтүө иэйии сибикитин үрүҥ түүҥҥэ илэ көрө Кэтэһэбит ыһыаҕы, дьоһумсуйуу, курдары, кэлээр хассан түһүлгэҕэ, мин тиийиэҕим сэттэҕэ. Ити курдук оттон ыһыахха билсибит дьон ыал буолбуттара биитэр хайдаҕа итэбиссибэккэ хаалан баран өссө эһиилги ыһыаҕы кэтэспиттэрин туһунан саха литературатыгар даҕаны дьиҥнээх буола турар олоххо даҕаны элбэх сэһэн кэпсээн баар инньэ гынан саха киһитигэр ыһыах саха киһитин олоҕор ыһыах ураты суолтата хаһан даҕаны сураллыа суоҕа дии саныыбын ол гынан баран этэргэ ылла хайабаҕар бырааһынньык өрөгөй кэнниттэн судургу күннэр үүнэллэр дьэ ол кэнниттэн олох хайдах салҕаныах тустааҕый. Ол туһунан санааттан суруллубут хоһоон. Ыһыах кэннэ Алгысчыт үүммүт күн үтүөтүгэр эрэнэ илиҥҥи тыаллар илдьиттэрин иһийэ иһиллээтэ ыһыах кэннэ сарсыарда күнү көрсүү түгэнин алыбыгар ылларан кэрэ дьахтар эрин саннын имэҥнээхтик имэрийдэ Ыһыах кэннэ сарсыарда оһуохайдьыт ойдуораанын хоһулаһар эйгэтигэр ситэ эппэтэх тылларын эгэлгэтин сирэйдэ ыһыах кэннэ сарсыарда бэҕэһээҥҥи дьэргэлгэн сыдьаайыгар сууланан уол кыыстыын сиэттэһэн дьолу ирдии барда Ыһыах кэннэ сарсыарда кымысчыт дьоҕус чороонун ытыһыгар бүөбэйдии саамал кымыһын амтанын саҥаттан амсайда ыһыах кэннэ сарсыарда түһүлгэ күргүөмүгэр уоскулаҥы булбатах соҕотох айанньыт айаас атын аартык диэки салайда Ыһыах кэннэ сарсыарда ыһыах кэннэ даҕаны олох салҕанар уонна ол олох ыһыах өрөгөйүнэн ыһыах кэрэтинэн ыһыах үрдүк өйдөбүллэринэн сырдыы турарыгар биллэн турар биһиги бука бары баҕарабыт быйыл төһө даҕаны сирэй көрсөн бу ыһыаҕы тэрийбэтэхпит тэһин биһиги дууһабытыгар, биһи куппутугар, сүрбүтүгэр, биһиги өйбүтүгэр, санаабытыгар ыһыах диэн өйдөбүл мэлдьи баар. Эһигини бука барыгытын кэлэн иһэр ыһыаҕынан дьолу, соргуну, тапталы, үөрүүнү.